Hemme kişi narahat nämege? Ahunjan öýde bereket ýok diýýär. Öýde mähebbet ýok diýýär. Öýde tamam narahatçylyk diýýär. Aýsyn ýaşula sylag ýok diýýär. Ýaş kiçige rehim ýok diýýär. Aýsyn bir doga, töwhi, bereket, Kuran, aýsyn hiç zat ýok aýrylyp barýar diýýär. Aýsyn sahabat, gowçylyk, är heleý biri-birinden sowumak. Nämäň üstüne? Eý, jowan dost, Hudaý üçin ikimiziň gürrüňimiz gulak as. Ulukhan öýden bereket aýryp är-heleý sowutýan zadyň biri, haram kepleşmek, haram gülüşmek, haram irtibat, haram film, haram zatlara adam girişiberse, öýde nur ýokdur. Öýde bereket ýokdur. Är-heleýiň mähebbeti ýokdur. Şonuň üçin-de ikisiniň-de gözi doly haramdan, bahana azar, Oňam, aý, birki aý geçenden soň bibinden ýadýa, hasta bolýa, esasy zatlar aýrylyşýa. Indi Hudaý üçin ýaşamak bar, o-da ýadynda-oýunda ýok. Indi başga birini gowaran, başga birine baran, pü, pikirleri şuň üstünde. Näme diýip, haramzat gözdelýä, haramzat gepleşilýä, zemin ele amada. Şoň bilen indi gowy ýaşarmyka diýip pahyr allanýa-da. Pahyrjyk beter allanýa oňa. Hezreti Isa, Eý jawan dost! Hezreti Isa bir gün bir dünýäni gördi. Dünýe näme? Dünýe diýýänler şu ýaşap ýören ýerimizde haramzada aýdylýar. Dünýäni gördi. Garry heleý, nursyz, ýüzi-gözi baş, ýöne owadan egin-başy barmyşdyk. Häý heleý, kim bolýaň diýipdir dünýe. Isa pygamber. O heleý näme diýipdir? Men şu dünýäň içinde haram zatla men diýipdir. Haram iýmek, haram içmek, haram kepleşmek, haram zat näme bolýan bolsa. Hususan guşylar, haram zatlar, gözlemelä zatlar, heleý-erkek gatyşmaklar. Şu heleý aýdypdyr men bir haram zatla diýipdir. Ohow diýipdir. Seni dagy heleý edip alýan barmy diýipdir. Ýagny saňa dagy bulaşýan barmy, haram iş etýän barmy, sen bijiri nursyz, halawatsyz, ört-gara bolupbaň diýipdir. Hawa, diýipdir. Meň daşymyň eginbaşyma allanyp gelýän känmi-ha, diýipdir. Ýüzümiň nursyzlygyny, halawat ýokdugyny gözlän-ak, diýipdir. Yzymda köseýän, diýipdir. Köseýän, köseýän, köseýän, köseýän, abraýyndan gaçyrýan, ogul-gyzyndan aýyrýan, ene-atasyndan aýyrýan, märekeden aýyrýan, doga, ybadat, hajy, umra, hemme zadyň lezzetinden aýryp, oňam süýr depesini, ganyny soryp, oklap goýýan, diýipdir. Maňa dünýe diýilýär, diýipdir. Haramzat şondan başga iş etýän däldir. Gyýra zenmi? Ýalan gürrüňmi? Ýa-öý bijire ýerde bijire gürrüň açmella gürrüňmi? Näme diýip ogul-gyzymyz ýa özümiz raýat etmeli däl? Allaň haram eden zadyna barmaly däldir. Gözi haramdan doldurmaly däldir. Gulagy haramdan doldurmaly däldir diýip näme diýip biz ýadymyza salmaly däl? Söýenme, gerseni dünýä söýüp dur. Söýüp men diýip gözüňe gum guýup dur. Hezreti Sofalla ýaryşan aýtýar. Söýenme, ger seni dünýä söýüp dur, Söýüp men diýip gözüňe gum guýup dur. Ol bir haram kepleşende, haram zat gözlände, ýa Mahbaradan, ýa Guşiden, o hem şo wagt bir lezzeti bar ýanak-da, dünýe oňa Men seni söýýändirin, men seni söýýändirin diýip huw diýilýän ýanak, gözüne gum guýup kör edip otyr ony. Gözüni ymgyp, bükülli kalby kör, bir topar dagy bükülli şeýtdirip zindigiden il-gün, heleý, oglan-uşak, hormat, ybadat, üýp-kesegli. Hudaý olaň dadyna ýetişsin, bir toparlar dadyna ýetişmeden geçigli dünýeden geçip gitdiler. Hany kyrk ýyl mundan ozal döwrebine el çaltdyryp daşyny aldyrýan adamlar? El çek bu gürrüňlerden, puşdyr Bahun mollaň aýdýan gürrüňleri diýen adamlar hany? Namy-nyşany galmady diýen Magtymguly şan, näme äserleri galdy şol adamlaň? Näme alyp gitdiler özleri bilen? Haýyr-doga alyp gitdilermi? Ruhanyýetlerini galdyryp gitdilermi? Özleriniň ozal perişde ýaly gursagy doly, ýedi gat asmanyň üstünden goşulan gursagyndaky zat bady, näme ony ýadyndan çykaryp geçip gitmeli dünýeden? Näme özünden, heýwandan parhy bardygyny bilmänjik geçip gitmeli dünýeden?

Ol kafirler aýtjak, Men dünýede ýa bir gün ýaşadym, ýa iki gün ýaşadym diýip aýtjak. Ýa bir gün ýaşadym, ýa iki gün. Ömrüni hoş geçiren adamlar ha. Halanjyrysy, taryhy Teberini okydan görüň, Husru Perwiz nädire ýaşaýamyşdy. Okydan görüň şony. Heraklius, Herakl. Rupaň patyşasyna Resulullah namasy baranda, maňlaýyndan der akypdyr. Herakliusyň oturan ýerini titräp, Öz-ä hak pygamber ynanýan diýipdir. Ýöne patyşalygymy äpberip gitjek däl diýipdir. Kafir bolup geçip gitipdir şeýdip. Kyýamatda soralsa, Näçe ýaşadyň dünýä? Men bir gün ýa iki gün ýaşadym diýjek. Bir gün ýa iki günden çürim, Allany ýatdan çykaryp, haramda gezämaýlyň. Çerag-y-rake izet ber furuzet, haramke pofkonat rişeş be suzet. Hudaýyň halal-haramyny indemäni, Ýok, men özüm bilerin bu zat diýip-de, haram ýerden güljek bolýan adam gözi, gaşy, sakgaly, murty ýanyp galar, ondan başga zat bolmaz. Çerag-i-raki izet ber furuzet, haramke puf kunet rişeş besuzet. Hezreti Hajy Abdullah Ansary aýdýar, Çerag-i niki hak ýandyrdy goýdy, anikim püf diýdi, sakgaly köýdi. Hudaýyň ýakyp goýan çyrasyny, dinini söndürjek bolup, beleş bu gürrüňlerden, aýdylyp beren gürrüň kändir diýip, haram ýerden güljek bolýan adamyň wujudynda, öýünde bereket, nur, halawat, lezzet, doga, mänewiýet, bir sahylyk, bir gowulyk, hoş ahlaklyk, eger ýokdur. Ýöne batyry goýlan gurjak ýaňak bolup ýaşap kesip berendir. Hudaýyň goýan tiken zadyny itikläp ýykjak bolýan adam zelil, hor, betbagt bolup dünýeden geçer.